Физәлия Дәүләтгәрәева, Туктаган сәгать, беренче кисәк. Яраткан кызы Сафура белән бер елдан артык йөргәч, бер-берсен шактый гына сынагач, кырыкка якынлашып барган Шаһит, ниһаять, өйләнергә уйлады. Хатын-кыз заты күрмәгән ир түгел шаһит. Аны яратып, ул ошатмаганнар да, үзе якын күреп аны чит күргәннәр дә булмады түгел. Ни эшлисең? Мәхәббәт йөрәк эше. Монда ярат дип боерык биреп булмый. Моңа хәтле аңа иләнергә, мәхәббәткә нигезләнгән гаилә бәхетен татып карарга насыйп булмады. Үз оясын үрергә күптән вакыт җитүен дә аңламады түгел. Иләнерлек кенә тормыш шартлары да бар кебек. Ярыйсы гына хезмәт хакына зур түрәне йөртә. Шәһәрнең читендә бер бүлмәле булса да фатиры, кредит калган булса да яхшы гына машинасы да бар. Шул затлы дигән машинасына утыртып йөрергә Бер асыл зат кына җитми. Кайтып керүенә сагындым дип, муенына асылыныр кешесе генә юк. Хәер муенына асылынганнары да булды хатын кызның. Тик шахид акылын югалтмаска тырышты. Үз фатиры булмаган хатын кыз белән бәйләнмәскә тырышты. Үз почмагы булмаган хатын кыз Аның фатирына кызыгуы билгеле бит инде. Ирдән аерылган бозаулы сыер да аласы килмәде ирнең. Кеше баласын үстергәнче, үзең өчен яшәп калырга кирәк, дип санады. Шулай үзе өчен яши-яши, сизелмичә бер-бер артлы еллар үтә торды. Буйдак ир кырыкка якынлашып килүен сизми дә калды. Сафураны чираткач, Шахид уянып киткәндәй булды. Еллар буена хыялында йөрткән гүзәл аккыш шул үзе түгелме соң? Тиз аяклы, зифа буйлы, нечкә билләренә тиеп торган озын чәчле кызны Шахид Эш буенча ул эшләгән оешмага баргач күреп алды. Түрәсе Самат Саматович бик үз итеп кенә Самсамыч. Җибәргән кәгазьләрне бүлек мөдире булып эшләгән Сафурага сузды да, кыздан күзен ала алмыйча, онытылып китеп, шулай кулларын сузган килеш басып тора бирде. Истәле артында утырган Сафура кәгазьләрдән башын күтәреп, үзенә гаҗәпсенеп караш ташлагач кына Ушына килде Шахид. Саубуллашарга да онытып, кызу гына атлап чыгып китте. Тик урамга чыккач кире борылып керергә ушы җитте. Кызның телефонын алмады бит. Самсамыш кушты дип, түрәсенә сілтәп булса да, Сафураның телефон номерын алу бәхетенә иреште. Икенче көнне үк Шахид Сафурага шалтыратты. Кәгазьләрнең язмышын сораган булды. Хәер, түрәнең шоферын документлар түгел, ә кыз үзе кызыксындырганын Сафура да аңламады түгел ахыры. Шулай алар танышып киттеләр. Түрәсеннән бушаган вакытларда Шахид Сафураны эшенә илтеп куйды, барып алды. Күрешкән чакларда кызны сынарга, аңларга тырышты. Олай карап торуга Акыллы гына күренә сыман. Утызга якынлашып та әле булса тормышка чыкмавын ике югары уку йорты тәмамлавы белән аңлата. Ярый, шулай да булсын ди. Хылкы да чәнечкелегә охшамаган. Теле йомшак, күзләре җиде яшьлек кызныкы кебек, гөнаһсыз, якты. Яшәве әнисе белән бер фатирда, монысы да түзәрлек. Авылдан килеп фатирлы егетләр артыннан йөгергән кызлар затыннан түгел. Башкарган вазыйфасы да яхшы. Тәмле генә пешеренергә дә өйрәнгән, Шахит монысын да мыегына чырнап куйды. Иләнү бер исәпсез генә кылына торган ырды-бәрде гамәл түгел. Шахид Сафураны сынап-сынап йөрде дә, Үзенә хатынлыкка аңардан да яхшырак пар табачагына шикләнә башлады. Бар яктан да килгән, акыллы, чибәр туташны да кулыннан ычкындырса, ул бер кайчан да иләнмәячәген аңлый иде. Аннары моңарчы ах, мәхәббәт дип бик селәгәен агызмаган буйдак ир үзенең гашыйк булуын Сизми дә калды. Сафураны очрата алган мизгелләр аның өчен бәйрәмгә әверелде. Кызны күрмәгән көннәрдә иргә аның саф карашы, назлы тавышы, яшь бала сыман бераз иркәләнеп сөйләшүе җитмәде. Сафура да шахидкә булган җылы мөнәсәбәтен яшерми кебек. Хәр очрашуда нәкъ ул теләгәнчә Сагындым, дип, муенына сарыла. Бәлки аның ярату сүзләрен дә ишетәсе килгәндер. Тик Шахид моны киноларда, романнарда гына була торган артык сцена дип саный. Болай да барысы билгеле кебек бит инде. Шулай да Шахид кызның туган көненә алтын егертелгән сәгать бүләк итте. Сафура сәгатьне балаларча ихлас сөенеп кулына такты. Һәм бу тантаналы датаны сәгате минуты белән билгеләп тә куйды. Бүгеннән башлап бу бәхет сәгате гомеребезнең бергә үтәргә насыйп булган бәхетле елларыбызны саный. Сафурага тәкъдим ясар алдыннан Шахид аны туганнары белән таныштырырга уйлады. Әти-әниләре күптән вафат, Кемдер алар урынына фатихасын бирергә тиеш бит инде. Туганнар бирми, кем бирсен ул фатиханы? Парларын иярткән биш туган, якынлашып килгән яңа елны сәбәп итеп, кәләш карарга җыелдылар. Бик иртә ирен югалткан олы апасы Фәридә генә ялгызы килде. Бу кичәнең үзәге үзе икәнлеген аңладымы, юкмы, әмма Сафура да сынатмаска тырышты. Буйдак Шахитнең фатирын ялап дигәндәй юып җыештырып чыкты, мул итеп табын әзерләде, кунакларны ачык йөз, тәмле тел белән каршылады. Табын янында бик озак утырдылар. Бер-берсен якынлашып килүче яңа ел белән котладылар, җылы теләкләр теләделәр. Иртәгесен таралышкан кунаклар бер-бер артлы шалтыратып, энекәшләренә акыл өйрәтә башладылар. Бик чибәр бу нәрсәң, шиген белдерергә ашыкты Илдария апасы. Матур хатын синеке генә булмый ул, күпләр белән уртак була. Җизнәсе кайнышның шундый асыл кышны эләктерүенә тел шартлатып көнләшсә дә, озакта булачак кәләшнең кимчелеген тапмый калмады. Бик ябык бит гәүдәсе, рәхәтләнеп кышар җире дә юк, янәсе. Өченче хатын аерган энекәше Сафураның 30-га җитеп тә тормышка чыкмавын да гаеп тапты. Ирләрне перчатка курнына алыштырадыр ул. Башым булса, гомер иләнмәс идем дип, Шахитның буйдак бәхетенә кызыкты. Ялгызы ике бала үстергән Фәридә апасы гына. Безгә түгел, сиңа яшисе. Үз йөрәгеңне тыңла, диде. Туганнар белән киңәшү анысы начар гамәл түгел инде түгеллеген. Тик Кеше сүзен тыңла, үзеңчә эшлә дип юкка әйтмәгәннәр. Кайчанда муеныңда тубал түгел, үз башың булсын. Туганнарын озаткач, шахитнең күңелен шиккырты кимерә башлады. Чынлап та, Урамнарда бергә йөргәндә, узган-барган ирләрнең карашлары Сафурада эленеп калганнарын күрмәскә шаһит сукыр түгел. Көннәрдән бер көнне шул сокланулы карашларга түзә алмыйча, чит ятны шатса, аннан хыянәткә дә күп калмый. Әллә энекәшә әйткәнчә, бик еш ир егет алыштырамы икән бу Сафура? Бәлки шахид муеннан гашык булу сәбәпле борын төбендәген күрмидер? Читтән яхшырак күренә. Менә әнесе кызны бер күрүдә аңлап та алган. Хатын кызларның матурлыгы буенча белгеч саналган җизнәсе дә әллә ни чибәрлеген тапмады кебек. Артык арык, ябык ди. Төпче кенәгәше башың булса иләнмә дип тора. Башыннан үтмәсә әйтмәс иде. Фәридә апасы гына берсен дә тыңлама, үз йөрәгеңне тыңла ди. Анысы ялгызы интеккәннән әйтә инде бахыркай. Шулай да шахит икеләнде. Аның Сафураны болай тиз генә югалтасы килми иде. Ул мәсьәләдә авторитет саналган башлыгы Самсамыч белән дә киңәшергә уйлады. Тик Сафураны ничек аңа күрсәтергә генә җай тапмады. Буйдаклы гына береккән шахид үзе аңладымы юкмы, иләнмәскә шулай сәбәп эзләде.